This appears to many as the smoothest gateway out of poverty because their services are on high demand from truck drivers who spend days clearing goods and in need of entertainment. Some of the sex workers shared their stories. Ini ndakafirwa nomurume ndafira nomurume tanga tisina zvatanga tiinazvo so ndanga ndisina kana pekutangira saka semunhu it's obvious pane munhu ari married pane pane zvimwe zvaunenge uchiona zvinenge zvichiitika panext door saka panext door pangu paa pane munhu anga achitawo zvekutengesa bonde patailoja saka murume wangu azoshayika ndakasara ndine vana fo ndikashayiwa pokutangira ndotangirepi tatisina chunhu sezvo murume wangu anga ari kuwa tatisina pokutangira kusvika musikana uyava panext door anditi mai mwana taraisi kumba kwedu tinodya zvese pamba imi muda kuchengetedza chunhu ichi chunhu ichi muri kuchichengetedzereiko kana muchoti chishande nenhamo yamuri kuona mangwana mati kasipo mangwana mati ndikupimirei kashuga handei ndinokuratidza kunotsvagwa mari akabva andi ndisakurenge kunonzi ma20 rand kwanga kuchiri kunzi ma15 rand kana 20 rand ndobva ndaenda kuya kuya ndaenda kuya kuya bhuruwe hana ambondiudzawo kuti kana tapinda mubedroom macho tinoita sei saka ndaingo ndapinda mubedroom ndaingoita zvataingoita nomurume ndisingaprotecti ndaingoti angouya tichingoita plus ndaa ndakupesa ndakubhema mbanje ndaa ndakaroorwa nemurume wangu 2005 ndobva azoshaika 2020 asi murume uyu paanga kanditora aindizvarisa vana gore mwana gore mwana saka vana vangu vese vanokwana kuita six vandinavo saka ndakanga ndaakugara kumusha kwemurume murume ashaika ndobva kwaakuita mashoko ekuti dzimwe hama dzemurume vanenge vane vakadzi vavo vana banguru nana bamdiki saka ndobva ndaona ndega kuti nyange ndikanochera mvura kuchibhorani ndiri kusekwa kunzi kufirwa uri mwana mudiki saka ndakazongosarudza kuvaoneka kuti haa ini ndakubvangu pano nevana vangu ndiendi asi pakubva kwandakaita both parents deceased kumusha kwedu ndakabva ndadzokerawo kanoita machallenges ekuti vana vanga vakawandisa vachinzi magora ndobva ndazosangana nemumwe mukadzi mutown apo Kwandandakaroorwa kumusha kwacho kuMasvingo ndobva ndadzokera kuHarare. Saka ndadzokera kuHarare ndakaenda kudzimba dzehama nevana vaye vanga vakawandisa vainzi Magora. Ndobva ndaenda kwaMurehwa kumusha. Ndanosvikako vana vanga vakushandiswa sende kuchikoro. Ndobva ndazoenda mutown ndine zvandaitsvaga kwakusangana nemumwe mukadzi kuna Fourth anogara kuno kuBait Bridge. Ndobva ndamutsanangurira nyaya yangu. Akati ndogona kuenda newe kuBait Bridge wonogara kumba kwangu. Kasi ini ndiri six uye ka mbeit bridge kana wakashinga saka ndobva ndangoti whatever it may be because ndine situation my sister we can go ndobva tauya ndobva tagara kuno saka vakandidzidzisa kupota ndichienda kumatruck stop matruck stop mutinoenda kuvarume varume ava vane vakadzi vavo asi nokudawo kwokuti dzimwe nguva vanongofamba nguva yekuenda kumba inenge iri shoma ndopatozosanganawo navo asi pamadays ekutanga ndakanga ndisingazive kuti unofanira kushandisa maprotector plus uye kune inonzi prep saka ndaisanganawo nevarume ndichitoti ndakabvunzwa kuti imari iyi ndainyara pamwe pacho murume wotorara neni woti ndozouya ndokuona pandichadzoka kubva kusouth africa kana kucongo ndokuchibva ndokuchibva semazambieni anoti pakuzoka ndomatauro avo saka sista vaindichengeta vakanga vakutarisira kuti nditenge chikafu nekuti ndizotumira vana vanda ndakasiya kwamurewa obva vazondibvunza kuti kose ivo chishaiwa mari ndikati amazambieni ah, kwamakandiendesa anongoti pakuzoka ndopatichazokona ndobva vazonditi hazvinzarwa usati warara nemunhu anokupa mari saka vaiti kana iri short time i100 runs kana iri night 300 runs saka ndakazoitawo ndichikura muchihure nekudzidza ndokubva ndakukwanisawo kuti ndopiwa 100 runs iya asi mamwe machallenges atiosangana nawo dzimwe nguva unogona kutonorwa nechando uchitenderera mutruckstop pasina kana murume anoti ndokuda nekuti varume ava dzimwe nguva vanenge vakudada anotozokutorai kuma3 kana kuma4 mambotunhurwa nechando ska iwe unenge wakungoti sarudzo pamwe akukuti ndine 70 rand wakungotambira 70 rand iya zvakaitika kuti ndizopinda mukati mekunge ndichiita zvekutengesa bonde ndakaroorwa ndaroorwa ndobva ndasiiwa nemurume wangu achienda kusa ndakaroorwa 2006 ndaroorwa 2006 ndobva murume andisiya ndine nhumbi ine one month ndobva aenda aenda haana kundiroora haana kuti asei kana kumbonozama kuonesana nehama dzangu vanhu vandaiziva vanhu vakakwanisa kuti vataure naye ndivatete vangu chete saka ndobva ndagara ndine nhumbi yangu yaye ndoku ndobva ndasvika pakuti nine months handina kana preparation kana something chekuti ndinonobatira mwana ma kana ndazvara preparation yakazokwanisa kuti itengwe navatete vangu vakanga vandibudisa ndichinoroorwa and then ndadzokera kumba kuvarume kuya kuya ndakagara nemwana wangu ndobva mwana wangu aita nine months ndobva ndati a ah, kuna vatezvara vangu indokumbira kudi dzokera kumusha kwedu nokuti haa ah, zvekuti ndichiramba ndakagara pano handichakwanisi murume akandidedza kusa ndikati handikwanisi kuuya ko because wakandisiya nenhumbu two waona wandiroora saka kuti ndibve kunoku ndichiuya ikoko ndinge ndichiti ndiri kuendawo nani vabereki vangu vasi kuziva kuti ndine kodzero dzekuuya ikoko kwese ise zvoyo wakanitira wakanisa kumba kwako saka ndobva ndazoti vati zvavangoramba kuti ndiende musha kwedu ndobva ndasungosara kuna vamwene vangu ndati ai inini ndakuenda ndichisvika kumba kwedu ndobva baba vangu vandidzinga vakati handikwanise kuti ndigare newe pano apa because wakatiza chikoro uchinda kunoroorwa of which chakaita kuti nditize chikoro ndichinoroorwa yanga rinawe kuti inini ndakakura ndichengetawo nastep mother saka ndanda kuona kuti life yacho yekuti ndoenda kuchikoro masikati apa maticha anosvika achikurova futi uchisvika kuchikoro uku ndikaona kuti hazvisi kudi kupindirana pamwe ndikanoroora zvogona kuti achi zviri nani ndobva ndabva kumereji kuya kuya ndikaenda ndikanotsvagirwa basa kushabhani vatete vangu bosi kumba ndasingadiwi ndatsvagirwa basa ndichikudza mwana wangu handisa ndapinda pasex wake Pana azona ati ah upenyu hwandiomera handina munhu wekuti ndokwanisa kuti anondiritirawo mwana aita sei ndichiva kuno bet bridge eh ndakatanga ita zvokutengesa tengesawo ndiita zvokutengesa mubva ndasosanga nomwe murume futi muno ndobva atraiwa kuda kudi kuvaka neni ndobva takonana futi because ah mweya wenzvimbo unenge waingomutsimbirawo ndakagara almost naye one year saka pa one year papo aigona kutondiudza kuti ndiri kubhodha kana kuti ari kubhubhi nemabhebhi nditakutozotumirwa ari maphotos chichii ndobva ndangoti ah, zvakangofanana inini ndava give up ndaneta saka rega ndidi ndingozvienderawo kumashort time kunoenda vamwe ndobva ndatotanga kutoenda kubhawa ndasingagoni kuchaja mari ndaingotiwo murume akandionawo ndikaona ndafarawo iye andifarawo tongoenda kumba sometimes murume aitozonzwa tsitsi kuti ah, mwana uyu chii chakamuita kuti apinde mubhawa then ongondipawo mari mumwe otoudza kuti aimbogara pasiwo for week ndogona kudii kusanawo ndichingokujega jegawo kana uchinzwa kuti kwaneta so so saka ndauzomupesa ndajaira izvo zvino izvi ndikatopinda mubhawa ndotoziva kuti munhu akatoniti shotime yangu bhawa rakati ndofanirwa kuti 50 rand ndikaenda kubhawa rakatiwo kune klasi yako ndifunga kuti 100 rand ndikaenda uku kune manaiti 300 rand ndakutodi kutonzwisisa kuti chii chiri kuitika zvindile nurikitome uva sex worker ineki form two

Om ahana like 900 rand uya kulusa upita 50 rand akafuta 50 rand usikwaliyeni walumeli ratsa mari pita mona mutwara how much kare 100 rand avari a ah, unopenga 100 rand this time kare okay 80 rand akati this time upita kipitile u 30 rand kalala nemutu yona asina condom

ndikauya kubetbridge ndikawana basa rehouse girl ndikatanga kushanda tichishanda ndichishanda ndichishanda chero wandaishandira wachanga singazivi kuti ndine mimba akazofind out mimba yangu ine eight months bcause ndandine body yanga isingaonekwi vele aingoti ha ah, iwe iwe iwe but ine eight months ndopazoona kuti ine mimba ndisingazive kuti kunozodiwa preparation chichichichi uyaya mukadzi ndiye akazondibatsira zvese kuidarodaro kongotora zvimadhende zvemwana wake kwakungoputirwa putirwa chimwana kuti zviitewo nani saka gare gare ipapa yabva ndatanga kudarodaro ndikabva kuya kwakwandanda kushanda ndikamboenda kumba bcause mambuya vangu vanga kutozviziva kuti ndine mwana ndikaenda naye kumba ngari mudiki ndikanogara gara ndikadzoka ndikauya ndikatanga kutengesa zvima orange mabhanana ndichingotenderera mubhodha ndichidi ndini ndichitanga kuitira vanhu mapiece work ndichidi Saka paborder paya ndopatonongwarisa chingodaro daro ndichiti ndikatengesa tengesa wangu kuti keep change keep change kwadaro paya ndaiti sometimes ndikatengesera patrack wamuya mutrachdrive achiti ha ha pepi une zvinhu zvako chii chinoda kurara naye ndikupe mari ndaimbotanga kuti nyara nyara ndichingotiza tiza but ndikazoona kutoti i eh, mari yanga akutaura iyi inotodarika maorenji angu netumabhanana twangu twese utwu ndobva ndangorasa chisefa chiya chiya ndokuenda nemunhu uya kutruck stop kunorara naye afuma ndipa chi 400 runs ndikanoti ah, hezvo zvazvinotori zvinhuwo zviri nani ndadzoka ndauya kumba ndarara arara neni pasina kondomu ndisina kana kondomu tadzoka ndauya ndarara kumba hangu ndamuka makuseni ndakuvudza imwe friend yangu akati ah handi ndakuudza kumba kwandaigara ipapo pandanda kutogara kwacho pambe vaigarawo vasikana vaigarawo vachindipa zvimapiso kuti tikusukira maplate asi vatori vadiki kwandiri ndichitoti ah, vanenge vanepi mari vachitondodza kuti aiwe wasara iwe zviri kunoka Manheru acho ndikabuda ndikaenda navo ndapave pane bhawa rinonzi pagomba keveri apo ndabuda ndaenda navo kubhawa paya paya ndasvika manje panenge pane pumalaiti vakangolaita laita vakadoro daro ah kuti ndipinde manje apa kutorema apa pakazara pakasangana nazvo kutoti ya Vanhu vaiva pamafaro ngatipinde ngatipinde haa ndakangomira muzvimakona muzvirima rima imomo ha kuti ndiende chaipo chaipo ha zvasingabudi dzamara ndajaira ndaingouya ndongomira mumadziro imomo ndomira mira kurima ipapo ndichingoonekwa ndiri kurima ikoko dzamara ndajaira ndaona kuti ah, ko vanosvika kulight vanosvika sei mumwe musiwo ndikangozvishingisa ndikasvika palight paya ah zveshuwa ndikatoona kuti zviri naniwo ndikatanga kuwanawo mumwe wangu wokubva waikoko akatanga kuda kutoti ha chihura chibhadhari chichi akangondionesa onesa asi kuti a ah, ndandisingatitoona toti a ah, uyuwo anotouyawo nezvake ndaitoona chitori chinhu zvinhu zviri nani stereki coz haa ndaitoona zvitori zvinhu zviri kutondiitira inini vele ndiritoona life itori bho kwandiri coz mari yandaiwana yaikwanisa kuti ndiite zvinhu zvose zvandaida ndikwanise kuchaita mwanangu ndikazowana mumwe murume kubva awa Ikoko akati ndoda kukuroora chichi anga wane mari yake chichi atori bhoo bhoo bhoo ndikaenda tikatanga kugara ndikatanga kudzikamirawo kumba akanditora akagara neni kumba kwake murume uyoya aita clearing agent gara naye kumba kwake papa yatanga kundimitisa andimitisa pakanatani but a ah, pamba panapa apaite kuti wevele ucleane ndinokutsvagira house gale Vatsvaga house girl inocleana inowacha inoita zvese iwe unenge kungogara bcause handidi kuti uremeka ndiri kuti uzvare zvinorema handiri kuti utadze kuzvara nekuda kusevenza wobhobhona oh, kuti ha ah, ndadiwa izvo munhu aiziva metsi dzake hake eh, pane mimba yangu yanga yatova neseven months akandikandira 300 dollars makuseni achibuda achienda kubasa akati unondifonera wadzoka kumesina ndaida kuenda kumesina kunotenga preparation yemwana ah ati wo ehe bho ndikaenda ndikamuka makuseni ndakapfekuka kwakumupa c7 chita nditarise chii mari iyeye mari mari mari nditsvage mari ndingaiwana mari mari nditsvage mari ndingaiwana ndikozunza machira yese mari handisi kuiona ha ndikati a ah, regedzai ndingomufonera ndibvunze akati a ah, mari yandasiya ipapo here akati ah, akati a mari tarisa ipapo ndasiya pamusoro ipapo ndakukandira wakarara waisa pazasi pepini a ndikatsvaga ndikashaya mari ndikavhenda mapilo Ndashaya mari ndikati ah, rega ndingodhonza chii bed asi iye anga andinyepera andiudza kuti bed rake rakavhunika parakabva kumhiri rakavhunika side rine chekoko saka ukaridhonza kudai rinodona harichamire zvakanaka iniwo angati arega ah, ndingodhonza angu ndingozvipawo zvivindi tozongoya togadzira dhonza kudai pakona pebed papaya izvo mari iya yadarika yaenda kuya kuya panga pangori nemapisikiti yake yose yemishonga ende ingori papo mari iya ikango ikangozviisira kumusoro saka i kangomufonera kuti ah konhaiwe ndochiuya pano achingouya papavele nanga ndakutongobvunda bvunda ndichimuratidza zvinhu zvake papa achingobvunza uri bho uri bho here naukungotora mubhegi yangu ndikaenda in the case to ake living through sex work many ended up contracting hiv and even spreading it unknowingly to their clients

Many who used to rely on sex have turned their lives and own homes and drive. Ava paita vanhu vesesha vakava vaifamba vachitenderera zvikanzi ah, eh, mataura nyaya izvozvo izvo pane vamwe mai vanogara pano saka ndofunga vanogona kubatsirika ndokubuda kwandakaita ndobva ndamhotsa vanhu vaya saka ndako ndokwava kuzviintrodusa kuvanhu vaya ndobva tazivana vanhu vaya vakaramba vachindishanyira vachindishanyira vachindishanyira kusvika ndarega zvokudhakwa nokubhema mbanje ndopakanditi unozokwanisa ka kudzidzisa vamwe nokuti wadini eh, wasiya zvinhu izvi ndobva ndati ai ndinokwanisa ndopandakatorwa ndikaita pay educator it was 2012 ndaita pay educator ndaa ndakutorambidzawo vandoona vandaibve maonawo ndaakuvatorawo semunhu ari muchechi ari kudzora vanhu vari kuita zvivi kuti tiuye kuti tizobatsirika ndabva ndatorawo mafriends angu ndobva ndanzi a ah, iwe unenge uri good chi pay educator pakaita international conference ya 2015 ndakaendawo ndichinotaurawo oh, zvandakakwanisa kuti ndibatsirwe nazvo ndakabva ndati kugara nokugara kugara nokugara ah, ndingati before ndakambotorwa nevamwe vakomana three vakaenda neni pachipatara apo vese vakasvika kandirepa vasina makondomu saka ini zvaive zvinhu zvinonyadza zvo ndanga ndisina ruzivo rwokuti kana ndikarepiwa ndogona here kuti ndinokwanisa kundiwana zvinhu zvinondibatsira ndarepiwa nevanhu vese vasina makondo ndakangoramba ndakanyarara saka kugara kufamba nekufamba nekufamba ndobva ndatestiwa ndobva ndabatwa hiv positive ndobva ndakanzelewa kuti aiwa zvagara ndo zvinowanikwa hausi wega watanga nazvo chichi ndabva ndatanga kusvigamuchira nekufamba kwenguva nekufamba kwenguva nekufamba kwenguva paarea yandiri ndandatova mudzidzisi chaiye chaiye ndobva ndatopuwa zita rokunzi kansela vemahure saka choga choga chaiitika pane any booking kwedu kwatiri kumakete no ndaitodamwa kunzi a ah, kana rikatida nechi kansela vemahure vagone kudini kuti vakugadzirise panyaya iyi mozova vamwe te vamwe vanenge vachigwira mene asi mhene dzacho dzati dzinenge dzichigogwa dzinenge dzasiya vakadzi vadzo kunoko vanenge vauya kuzoba nesu saka ndozvimwe dziso yandaipa chi yandaipa vamwe kozouya vamwe vairwarawo ndichitakurana nawo tichiendawo tinodii madays oya yaiuya pavhiki pavhiki sesha ichibva kumasvingo ichiuya kuno baby yaiva every wednesday saka ndabva ndatanga kutova munhu anozikamwa kutotanga kutowira nevanhu kunyange vanhurume chaivo ndai vamwe ndaitongovaudza kuti ah, since isikwedu hakudi vanhurume asi kana ukaona wadaiwo shamwari enda kuchipatara saka ini seshe yakandikurudzira zvikuru ndikakuudzai vanhu vamwari kuti pandave iko zvino yakabva vanditora vakanti ah iwe unenge uri munhu anogona kushanda uri kuunza vanhu kuclinic nenguva wabvuma kumwa mushonga yako ndanda kuto ndikatoona munhu anorwara ndoita shamwari hazvi kuti kurwara watova hiv kana kuti kare kwaingonzi munhu akangoyerera musoro kutonzi munhu atova positive pamwe chii chinongori chimwe chirwere kana tb kana chii handei kuchipatara todi ndotora munhu yatobva tauya naye kuchipatara saka ini sesha yakandidzisa kushinga Enzisa kushinga ndikaramba ndichishanda navo ndichishanda navo kusvika ndazotogwa ndikapuwa basa rokutsvaira nawo ndinotsvaira ndikatanga kudzidziswa kuita nyaya dzemikando wokuti no hakusi kutengesa bonde chete because mumwe zvinenge zvakanetawo mene dzatinazoita shoma e, saka zvakandibatsira nokuenda kwenguva mukatarisa age yandavawo ah, ndichagwisanika nevana ma16 years avapinda musex week ndakakwanisawo kutengawo chistendi changu ndikavakawo four rooms dzangu ndakakwanisawo kutengawo chipipipi changu chandakagona kuisawo muroad ah, ndakambodemba kumashure kuti nhai veduyo ko iyo prep yanga iri kupi ko pakauya prep kuti dai pakauyawo prep ndangwarangwara sezvizvi ina ndifunge ndaizobatwawo nehiv saka ndinoramba zvangu ndichikurudzirawo kune vamwe vangu out day kuti tirambe uchishandisa makondomu semadzidzisirwo atakaitiwa ringava rechirume ringava rechikadzi nokutevedzera kumwa mishonga yedu nenguva nokuenda futi kunoita macd ma for count edu kuchekawo maviral load edu nenguva ne tichimwawo mushonga wedu nemwero kwete zvokuti ndatorwa natruck driver ndafunga nda, nda kuenda kuchirundu ah, ndatosiya mushonga wangu ndakutolauro ino kunyara pamwe dei tovanzirawo truck driver ari kutomwawo mushonga yake iye achitomwawo akandivanda wachiti ini handini saka ndakabva ndadzidzawo zvakawanda kuti ndinomwa mushonga yangu ndakadini ndakasununguka ndakubuda kuenda ndakufambawo nemushonga wangu ndotomwa ndakatomboti ndifamba nevamwe truck driver kuti ah, iko unomwa ndikati e eh, ndomwa ini ndopakati izvo aitondibvunza kuti unomwa doro here indakafunga kuti anobvira kuti unomwa mapirisi ndikati e eh, ndomwa ndobva ndatotora mapirisi angu ndobva ndatomwa ndikonoye udoti kochokochoo gaba rake akutodii akutomwa saka zvimwe tinotovanzira munhu agara achitori muchirongwa saka ii ndinotenda sesha shuwa yakandisumudzira chaizvo chaizvo saka ndiri mukati mekuita zvechifambiwo changuwo ndichingohura ndichingoendawo kuchipatara kusesha tichinoatenda maservices iwo ndangonzi ndakatozvigarira kumba ndisingazivi kuti chii chiri kuitika ndobva ndatonzi ah petronela uri kuda here kushanda kusesha ndobva ndati e ndiri kuda but handina chandaiziva kuti kusesha kwacho kunoitiwei kunoita sei chataikwanisa kuita ndiro kuti taingoenda kuchipatara chibvunzwa mubvunzo ndobva tati ai ndiri comfortable saka ndangotanga kupinda basa nokutoenda kubulawayo kutraining saka ipapo po ndakangotenda mwari kuti asi mwari zvavanoita soka bcause pamwe pacho ndogona kuinda kubhawa ndichihure ndichiita sei ndine mwana anoenda kuchikoro izvezvi mwana wangu ari fomu one mari yakuti yechihure ichindibhalansira kuti ndidzidzise mwana kunodiwa renti pamba pevanhu patino loja patinogara muupenyu uvo mwana unoda kupfeka unoda kudya unoda kuita sei saka mari yangu yanga isingandikwanire chihuri haina chanoshanda saka iri zvino zvindotendawo sesha yakandikuridzirawo kuti ndikwanise kuona basa mari yerendi haindistress mwedzi uchipera ndoziva kuti mari yangu yerendi inenge iri kubasa uko yangu yechihurewo ndeyekutiwo ndikwanisewo kudyawo nemwana wangu nekupfekawo nekuziva kuti vabereki vanguwo handichivatumira grosari nevanoziva ndiri kubasa havazvizivi havo kuti ndinodi ndoita zvichifambi asi Ndakazotenda Mwari kuti basa racho ndakazoriwana. Mari yacho inokwanisa kundiitirawo kuti ndibhadhare rendi dzangu risesei. Saka ndinongokurudzira kuti uri mukati mechihure imomo tinosangana nezvinhu zvakawanda. Sometimes mumwe anogona kutoti kutokuseka kuti uri positive chichii but inini kwandiri manje chero munhu akaita zviya zvekuti pachisikana pachihure hure togona kutirana majelasi chichiyani but inini hazvichandi affect because ndotoziva kutoti ini ndoshanda kucounseling munhu akanditi unorwara e ndinorwara but haukwanisi kunonditestisa because hauna kodzero kunonditestisa vanokwanisa kunditestisa vanenge varipo so iwewo chero ukafamba uchisakuti anorwara anoita sei ihure es of course ndinohura ende handizvirambi because ndenge ndiri hure saka ini ndoda kutenda kusesha pane zvakawanda zvandakadzidza mukati mesesha atadzidza kushanda ndakazoti ndiri mukati mesesha imomo ndobva ndaita shungu ndobva ndaenda kuchikoro kumbonoita malesson angu ndobva ndaita certificate rangu rehotel and catering nefom ne 3 yangu yandakangosvika uyo shomane but ndakanoita hotel and catering ndobva ndatora certificate rangu nditori naro mumba ndakarigadza ndobva ndatanga kuita zvekitchen yangu ndiita zvekubika chichi saka andoda kutenda mwari neshungu dzandinadzo idzo izvezvi nditoriwo munzira futi mekuda kutoendazve kunoita zvekusona sona ndichingodzidza ndichingodero chimari changu shoma chechihure ichocho chemashort time nemari yangu yandinowana kusesha saka ndotenda mwari nezvo zvandakasangana nazvo mulife mangu saka ndakazoitawo ndichikura mbichana mbichana ndichengeta mari yangu ndokubva kundazosangana nana anti vese vane mauniforms ava vakandiona umwe musi ndichitofamba vachitsvaga homa sex workers ndobva vanditi tinoda kuti uye kuchipatara tigokudzidzisa ndikati totoenda izvezvi saka vakandidzidzisa vakati totanga takutesta kana taona uri negative tichakupa mapiritsi anonzi prep Unopota uchimwa rimwe chete rimwe chete pazuva. Saka vakanonditesta ndakawanikwa ndiri negative. Ndakapinda pamishonga iyoyo. After every three months ndine ndichidzokera. Asi chakanakira prep chero ukarwara neflu chero even icovid kana korela chero chirwere chawarwara nacho vanotirapa. Vakazosvika pakutidzidzisa kuti musamirire nechihure chete nekuti varume vamunodanana navavo varume vevanhu saka wakufanira kuti utsvage zvimwe zvinhu zvaunoita nekamari awana ikako saka iko zvino ndakubika sadza rangu ndichienda kunotengesa kubhodha ndodzokawo kana manheru aya ndoenda kutruck stop ndonotaimira varume vaya ndovawana asi kutaura chokwadi mari idzi munguva inogona kuwanda dzimwe nguva inoita shoma nekuti it depends nekuti varume ava vari kukudai here kana kuti havasi kukudai especially kana wajairwa varume ava vanenge vasisadi nekuti vane kwavanonosangana matrack stop avo kana kuti kumacompanies kwavo vachitokuratidza nekuti unenge uchitaura navo pamwe pawhatsapp vototi ko bhebhiri munoiriziva here seni vanototi magirazi saka ndakazozviona kuti varume kana vazokuziva vakawanda vakupinda vanenge vasisati kudai saka vasikana vekuprep vana mbuya vedu ndobva watitsvagai zvokuita saka iko zvino ndakupotiwo ndichitengesa sadzi masikati manheru ndobva ndaendawo ikoko iko zvino izvi nhasi ndatotorwa nambuya ndandiri kutruckstop ikoko ndiye ndichitsvaga ndichitengesa maavhu angu amaona padhowa saka ndakukwanisawo kutumira vanochengeta vana vangu mari uye ndakazozvitsvagirawo imba yangu yekuloja asi ndiri kuona kuti iko zvinezvi ndiri kutokura ndiri kuchembera hapana chembere inogona kukwira mutraki ende vana vaakuzvarwa iko zvinezvi vadiki kwatiri saka zvichapera saka ndaichitongotarisira kuti ndicharamba ndichienda kune vanambuya vedu veprep ndichiwana mazano ndopindawo mukando nditsvagewo imbawo inoti ini nezita rangu nyange yekumusha nekuti yemutauni handiikwanisi Organization yePrep iri kubatsira nekuti kazhinji vanoita zvekutofamba vachitotsvaga mumaraini nemumatruck stop pese pese siku nesikati vanenge vachifamba vachitokurudzira kuti huyai vasikana tikutestei kana takuonai muri negative tokupai mapiritsi saka munhu nokuda kwekuti anonzwa kuti mapiritsi aya achazondipi njodzi yekuenda kuhiv positive vanhu vari kufara vava kuteedzera kavusiu rume lantoni wata masista aseshi

uya vakatanga kunditesta vakaona handa ndichero pavo ranga richiri right vakakasira kundipa chiprep vakatanga kumwa prep yaiya vakatondiudza kuti izvezvi vakatondidzidzisa zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana izvezvi usarari nemunhu usina kondomu chichi waona zvakamira soso prep iyi inotibatsira inokubatsira ku uku uyu unopreventa hiv chete aiuyu masti aipreventi masti nemimba saka iwewe unofanira kuitawo usangotiwo sezvo wapiwa prep yekudzivirira hiv zvese zvanaka aiwa shandisa maprotect handi Chichi vachingondiudza zvinhu zvakasiyana siyana vachingondidzidzisa zvinhu zvakawanda zvakangosiyana siyana neniwo ndikanzwisisa ndikakwanisa kuita zvinhu zvakadaro nanhasiwo ndiri ah, vakawanda vanhu vandinotoperekedza kuchipatara ndinomuudza kuti iye ine inonzi prepu chichi chemazuva ano ha hapana kana ukatoona wabatwa nechirwere chakadai ha wegawo newewe kana so ha ndinotenda hangu sesha Seshe akandibatsira zvikuru kwazvo zvekutoti ndichitotaura kudai ingadai ndiri mumwe wevamwewo varimi paart asi nekuda kweprep yakakasira yakandimhanidzira ikandipinza pauyu papiritsiro ro reprep nanhasi ndichinzvitarisa ndiri munhu ari nani zvisingaiti ngori fit ngori strong handimboone kuti chero mwana angu haana kana problem like hapana kana chamboti chamunamira kana Beitbridge District AIDS Coordinator Edward Mlaudzi says that Beitbridge being the busiest port of entry, it has attracted sex workers from across the country, some coming from as far as Mutoko, Murewa and Vic Falls in search for clients.

and the victims of early marriage and encourage them to go back to school and also start some small projects to sustain themselves so inini ndaka ndine 24 years ndakaita mwana ndine 20 years so ndakatanga kuhwa nezvesister to sister ndine 19 years by then ndanga ndine mimba so mento vangu vakandondiudza kuti purogiramu yakamira sei inoita nezvei inodzidzisa zvipi nezvipi and then kangoifarira semunhu very anga asingadi eh, chirwere chehiv from start but ndanga ndisina that eh, knowledge yekuti ndoiwaneipi information yacho kuti ndizozvidzivirira inini kuti ndisave nehiv so from there ndakatanga kuita masessions iwawo nemento wangu ndichidzidza zvakawanda ipapo apa ndichibvunza kuna mento vachindiudza everything and then tikazofarira mostly pagoal of the program kuti by 2030 havasi hatisi kuda kuona machi manew hiv infections among us amayouth iwawa age 10 to 24 so ikava promise yedu so from there ndakagaina more skills from the program especially on how to, to, to deal with my issues e, e, e, hiv wawa kana kuti how to kuzidzivirira inini kuti ndisave nehiv
ndakatanga nadecember tanga sister to sister muna december ini ndakaita mwana tine seventeen years tiita mwana ne seventeen years anga ndiri kuchikoro ndiri form three saka ndanga ndisingazivi kuti pane zvinobetsera kuti usave nemwana uchiri mudeki uchiri muchikoro ndakati ndichitanga sister to sister ndikabetserwa kuti ndikaudzwa ndikadzidziswa kuti ndinofanira kushandisa mafamily planning kuti udzivirire kusava nenhumbu unoenda kuchipatara kunochekwa hiv ndaids tikaenda tikanotestwa tikawana risina panapa pasister to sister tiri kudzidziswa nezvekudzivirira hiv aids dzine kudzivirira kusabata nhumbu tiri vadiki saka tinoshandisa maprotect kana kuti family planning pachirwere tinoshandisa pilisi rinonzi prep rekuti tisabata mimba saka nditoriwo nemunin'ina wangu ndee ndichitomudzidzisawo saka mai vanenge vachiti ndiri kuabhisa mwana saka ndee ndichitomudzidzisawo nenhamo yandakaona yandakaita mwana ndiri mudiki 17 years kuti munina wangu izvi neizvi neizvi unofanirwa kudai kana uri mukadzi unofanirwa kuzviprotecta kana kana uchisangana nemurume pabonde unofanirwa kushandisa pirisi paunoshandisa pirisi iya rechirwere then wodi kana wava nemwana munhu unenge uchishandisa chimafamily planning Key population areas like Beitbridge, a border town,